goika obisia, nabo nanyora egesie eke gesiekire, nataka korwa narusia ekebungu ng'igore, nanyora aba babunete bagatagora echabi eye. Nyuma ntarakora kende narangeriaaa abaa abang'ina mbare bare gwake bakori bare gwake amagoro boraa tosimeke emete, nabarangeria. Abwo nabaorokia twasoa gochia ime twanyora obisi ime, naro babunete obisi yane, bakarusia eprinter.

bagachama naye CCTV yarenge eye eye obo sia sisi CCTV, gocha kwenderia control unit nabo batagorete, bakaira bakekwenderia eko ekomonitor eye ekomo ekomonitor CCTV eye ekomonitor rende ekere kende gionsi kegochama kende gionsi kegokore kegokorekana. Ntobegete esukuru chi chikamera inye, chiro chimbata mbeti nachirochio, egento bakorete ebabutorete internet first, bakagenda gose nomote igoro aria bakabutora, egere ke bono monto na few tarora gento kegenderete ema. Ebi nabio ebi naumera printer na tochibiachete monday, eprint monday twebegete monday eye.

Aria ase bono okorigereria eg- kende CPU eria okorigereria kwaaa mono tabairete mani kwane nkoria ng'a monto onde bwensi orarore that is e- eprint eywo na enyie enyere, na monto onde bwensi oranyorora aripoti to the school etoke. Naende tindi ochie esababu na ereri, noe ekero twaetu riria twaetu. ekwende chikomputa chia esukuru, naaro mbachete bakaiba, bakaira na eprojector, immediate buna chiachete after one month bakaira, na echioroche ekiachire after three months bakaira, bono ama okogori kwane nkoroki, inki bagatagete na esukuru, mbatageti bana abarobwo ba basome, gose naki batagete. Igo na onde bwensi oirete, amanye ng'a na esukuru akoirania magega, naende ekenyoro kiaye akoirania magega. ebinto ebi eira nigo oche esukuru. Esukuru eye iga ebwate esukuru ntobwate eseni aye ya ebi- ebirema bigosoma ab- aba- abana aba APM, people living with disability, nabo bagosoma oroche ebinto ebi nabo mostly ba ebinde bagotumia, esukuru roche nebwate junior school. naende esukuru eye nebwate rei primary school, ekere bagokora iga orochi bono na okoirania esukuru magega, mpaka nonya ebiro ebibe bono ebinto bagosomera aria bigotoka because orochi bono ekero bairire ebinto ebio and that's the nature emu twabirenterete, egere abana aba nario ba abalimu bakonyara korusia nonya materials bagosomera bagosomeria abana aba ba SNU.

chimashini chigochia gokonya abana erinde banyare koigera mono, tokaa tokareterwa ekomputa gose photocopying machine, tokareterwa ne controller, tokabibeka ase ofisi ya omwalimu. Lakini bono twachia koboka rero mambia, twanyorire ng'a esukuru yabunirwe, CCTV chiasarigwe, Mpaka chiki chimachine echi iga nchiya ase esukuru. Eyio ekororekana ng'a ase elocation yaito ya Nyatieko, oboibi bwabuchire mono. Abagambi baito, ebinto ebi ekero bigocha tari ebio omonto oyomo, na ekero abana baito baregerere goetera ebinto ebi, abana mbanyore amang'ana amaya, bakine echis- ki- kebosemi buna chisukuru chinde. Na abarimu baito mbanyore obosibore, gose mbanyore obwororo ase okorosia chifotokopi, ekero batagete gokora amatemo ase obwango mono, amo nonya na omoibori orache otagete korusia nonya na esatifiketi, iga akoruseriwa orahisi korwa are kogenda ase ebio- ebiosiki, achi koruseriwa ororo igo. Abagaambi baito ande onsi isi more twabasoroire, rigereria location yaito, monyare koyechunga gose monyare koye koyerigereria buya, erinde abaibia aba iga basoire ase ekenyoro, banyare kobwatwa na gosibwa, erinde ense yaito enyare gokina, mbuya mono. Ase amarieta ayio nkorwa Tom, Omanyongeri, nigo nde omonyakomiti bw'esukuru ya Nyatieko Primary, Inche naikire nkabora omambia naye ore goaka recibe na omwalimu ng'a esukuru yabunerwe. Igo ng'a eshida tobwate nyeti ekeene, inche igo nabatebia ng'a community policing, na abasigari bare nyeti eko epolice station. Baruchi gwancha babwaterana ase oboamo ekegera oboibi bokorire iga iga, tari boibi bwakorire ase edageka eyemo, na oboibi bwakorire ase chida omonto achete akabuta akamenya ororo, agatagwa riburi agatagwa mpaka chichabi, igo eminti ng'a na omonto ochete akaberwa ase egeka kere ekenene mono. Igo ng'o ndi security nonde e patroli ng'o ndiyo okorinya tieko, nabo yakonyarekana, ebinto bionsi kobi nabio bigokonya. Lakini bono ng'o toigwe ng'o onye mbari ng'o oye ng'o onye ng'o onye ng'o onye serikali tiga yao egotokonya, igo onye tieko, nabo eche kogenda koba kere embe kere engaki. Lakini abas aba aba abanto baito bare chiwancha, tobwaterane ase oboamo, erinde security enyare koba eko koba improved ase onye tieko.